Meyɔ Yehowa le xaxawo me eye Yehowa ɖe tɔ o. Meyɔ wò tɔ eye meyɔ Yehowa tɔ o. Menye mi tse kem. Ta yi wònye ŋutsu aɖewo zã hã ma ta ezu mɔnukpɔkpɔ aɖewo ava nu fu ɖem na ahosi. Ebe ame aɖeke megata ahosi ɖe to o. Evelia, ahosi, ame aɖeke megaxɔ ahosi be nunɔamesi o. Tafla tse yi nye ŋutsua meli o, eƒometɔwo nava aɖo gome nu. Yewo yɔ xo, yewo fo va va, yewo yɔ xɔ anyigba. Menya be miame aɖewo mieto nu mawo me. Gake se nya yake Yehowa va gblɔ le ŋgɔgbe. Ta yi ta nu yi ke nèwɔ be foundation ya la, Mawu yayra kɔ ge ɖe wò dzi bɔbɔbɔbɔbɔ ŋutɔ. Elabena nu yi gblɔm wòle afi ya, yi ke fia be ne ame aɖe wɔ fo ahosia, nu ya do ge tso ŋgɔgbe naxlẽ ge na mi. Ta ko se ya na Dukɔ blibo ƒe mea ɖeke mega wu fu o ye erewo hã ne tafla tse ŋutsua me li ɔ ke le bɔ va xu ɖe via wa si o na ke va zua be re me dzi vi kpɔ o.
Ale be míaƒe dɔwɔƒe, eh, míaƒe area mi wɔ dɔ la ye nye míaƒe eh, aŋlɔgã district ya me. Ta ne wòɖo Christmas kple New Year, míenya be eh, dzidzɔ ɣeyiɣi wònyo. enuɖuɖu ɣeyiɣi wònyo, awudodo ɣeyiɣi hã wònyo. Ke le míaƒe kɔminitiwo mea, ame aɖewo tɔgbi li mígblɔna be o yewo zu valuable pipo alo wonye ame yawo keke he wohiã kpekpeɖeŋu. Míetsa ŋkɔ míkpɔe be ahosiwo wole vevie. Eh, ne mi ame eve mi le azɔli ezɔ kura mele nyonyo o. Hmm. Ya wova zu wɔ ɖeka. Ta mi ɖoe be mia ami asi mi, ado ŋusẽ mi. Abe aleke sɔfo kɔ Mawu nya kɔ do ŋusẽ mi ene. Mia na mia nya tse be mi me ŋlɔ mi bo. Mi le mia ŋu bu. Eh, nuvi ke le mia si la, Le yiyi ko me la, mía ame kpli miawo tsɛ, ne miawo tsɛ miatɔ ŋu aɖa nu aɖu, miawo tsɛ miatɔ ŋu ata avɔ ayi ɖe sɔlime. Ta mi va ŋdi kea kple enya kpui ɖe ko be ne mi va nɔ mia gbɔ ne mi do ŋsɛ mi. Nunana viɖe le mia si mia kɔ na ahosi ko pɛtɛ he mi yɔ va fi yɛ gbe. Ta miawoe zɔn ɖo o.
Enye dzidzɔ gã aɖe nam be miaxɔe de eme ne míwo ahosiwo. Gake nuyi ke te ɖe dzinye be nye nye ɖevi suea, manɔ ame tsitsi yewo dome o. Gake.

Mina míakpɔ dzidzɔ le ŋuwò, O kafukafu. Enu wɔ manya gblɔe, eyi ke miewɔ mede akpe ɖe ta. Meda akpe ne mia me xewo katã ƒoƒo ƒu ekpe ta, ebu mia hoshiwo ŋuti be miwo hã miaɖu nu, miako nu, miakpɔ dzidzɔ, miata avɔ. Meda akpe na mi ɖe ta. Afi yi ke miekpɔe le hafi kɔ vɛ na mia, Yehowa ŋutɔ neɖo aku ɖɔ na mi, wòaɖo teƒe na mi. Ee, dzimedzidziwo katã nava eme. Nu yiwo katã miebu ɖe ta si wògale megbe ɖia, tawonyi. Wòaɖo teƒe na mi ɖeka, ɖeka, ɖeka, ɖeka. Amenuveve nasugbɔ na mi, dzimedzidziwo katã nave eme na mi le Mawu Etɔ, Evi la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Mede akpe na mi ɖe nu ya miewɔ ta. Mawu naɖo eteƒe na mi. Amen.
Amea srɔ̃ ku. Enye teteɖeanyi nɛ. Mía maɖewo hã gbe gbegbãa mefa na mi o. Gake miagakpɔtɔ agale nu me tom. Ta Mawu gblɔ be Migawɔ fu ahosi o. Do not afflict them. And affliction na ele ƒoƒo hã me. Ame aɖewo woƒona ahosi. Woƒona wo be yewu yewo fɔ. Yewo fɔ ye e eku ya ewuia ele be yewoabia nyɔnua evɔ nyɔnua menye nu tso ekua nu. Eya ɖeko li vla vo kɔ. Enya ye va se ko nye be wo ye srɔ̃ tsi ŋu te. Wobe ye srɔ̃ meva li o, wobe mlɔ anyi mefɔ o, wobe dze dɔ ŋu hã ne mekpɔ ŋu be hã ehayahaya ge etsi meku. Aleluya. Enye teteɖeanyi. Ke le míaƒe ɖoɖowo me le eƒea ƒe zɔliwo katã míezɔ nye míaƒe wɔna nuwum kple egbea ƒe wɔna yi ke Foundation kpe de dzesi be ele be ame yiwo ke nye ahosiwo le aŋlɔgã distrikta me elabena menye ŋuti ɖeɖe ko míeva dɔ ge o, míeva dɔ ge le aŋlɔgã distrikta me katã, ame yiwo ke nye ahosiwo yi ke lia, egbea yayɔ wo ale be yeado vivi ɖe wo ŋu kple susu be woawo ne woyia, woawo hã ava yi aɖu ƒã akɔ ge ɖe eƒe yeyea me. Ta enya nyuie ya, etowo dze kpli. Hip, hip, hip! Hooray!